Nkoduro na man no busaa me sɛ frɛ me sɛ na mebɔ me din kyerɛ no biribiara ɛna ɔsɛ okenfa me passport ma no mede maa no no na ɔka kyerɛ me sɛ abranteɛ mehwɛɛ w'anim wɔ akyire hɔ no mehu sɛ woyɛ obi a wobɛdi yie daakye ɛno nti na mempɛ sɛ wobɛ delay ɛwɔ hɔ no na ebi a akɔyɛ check in akɔyɛ late ama wo nti mpɛ sɛ woyɛ dɛ medi kan yɛ wo check in ma wo nti wo bag na ɛwɔ yɛ na mesɛ me bag no sɛ ɔsɛ kɔfa bag no bra na mekɔfa mbaag no asɛm na ɛmɔ ho na me ne me sɔre ne gyina hɔ mefiri hɔ efiri egyaa no mede mbaag no baeɛ no passport no na man de bɔɔ mu sɛ n sɛ am sɛ wotu kwan a yɛde ɛyi plane no wotu nkɔforo akyire na bɛforo anim nti am sɛ ɔde ɔde green ɛyi sɛke bi bɔ wɔ passport no akyi ɛkyerɛ sɛ ɔbɛforo akyire na ɔde yellow soso bɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ bi ɔbɛforo anim nti ɔde green bɔɔ no sɛ mɛforo akyire na meka kyɛn sɛ mede mpempoma ho kɔmpɛ sɛ mehwɛ fam na mehunu sɛ ewie mu ɛfɛ Ɛna mekɔ meyɛɛ dɛ mekɔɔ soro hɔ, ntsi me papa mo koraa na ɔmba begya me kwan no, ɛnam sɛ kɔm mo behu ama mbaabae no, ɛnam sɛ mayɛ no frɛ me ntsi me papa mbae na mayɛ check in kɔ soro, na mekɔ dedaada, ntsi de, wɔanngye wo hwee, wɔanngye me hwee, wɔanngye me hwee, ntsi ɛyɛ me ya sɛ mae no meenya no number saa tam no. Ntsi wokɔ tsenaa obi a ɔmmforo wimuhyɛn da, obi a wotse ɛyɛ sunyan na deɛ wonim ara ne ka nkoaa na woforo bus ne adeadeɛ.

fufuo kem wobɛdi fufuo a ɛde nhwam so ade aseɛ so ɛnɛ no yɛ adwempa hene na aduru ne so ɛne ne ba bɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ aha yɛ germany show no so so ɛbɛkyerɛ nneɛma bi ɛkwan fa so ba aburokyiri sɛ ne mu siteɛ success a aba na bra bom ɛne yɛ like nneɛma yɛ bi ɔfam ne nyina ɛba bɛkyɛ wɔ ase wate ase so ɛne yɛ first time a wohwɛ a wokɔ wakyerɛ bɛhu episode bebree a yɛyɛ na subscribe to the market videos no ba no ayɛ dɛn wayɛ wahwɛ bi saa ɛpɛɛpɛ Me na mebɔ wo din o. Ah, na Ebi a na mati nti mpakyɛ wo abɔ din. Yɛfrɛ sɛ bɛma. Ghana de soma Ghana tiefo ɛmo somfo adwene pa he ne AKA Fufuo King sɛ mo ate aseɛ saa pɛpɛɛpɛ aha yɛ Germany ɛna yɛka no sɛ yɛn nyinaa atwa ahyia yɛredi nkɔmmɔ yi me nua ɔhene a wɔbɔ dam Mad King ɛwɔ ha Pit Scout Nana Prɛmpɛ so yɛ dɛ wɔ ha me nua mmienu ayɛ dɛ wɔn aka ɔdɔ de abɔ ɔdɔ mu a drive all the way from Saarbrücken to Stuttgart ɔdɔ kɛkɛ o me nua sikasɛm biara nyɛ dɛ ɛnim ɛna yɛba abɛdidi nkɔmmɔ ɛyɛ ɛnɛ nti mo nua Ɛne me, saa pɛpɛɛpɛ, mo bɛ bia ɛyɛ adwempa hene na me teɛ a yɛ bɛ di nkɔmɔ yi. Saa pɛpɛɛpɛ.
Bɛɛma, scout, wo bɛ starte ɛne na di nkɔmɔ anaa sɛ me starte? Eh, abusua.
Ɛne de mo nyini mi o. Eh, mo nyini mi o. Mo bɛ shi wa suma paa ne ha. Eh, mpempi no, wo sɛ, dwumadie wei, adokore nti a yɛ yɛ ɛne sɛ, sɛne bɛ yɛ a wo a wo firi Ghana ɛba abrokyire, ɛba Germany, Eh, the moment abɛba abɛduru german no wobɛhu nnoɔma a ɛrekɔ so wɔ german ne sɛ ɔkɔ the mad king ɛwɔ ɛfrɛ sɛ youtube a facebook nyinaa wobɛtumi ahwɛ a wonya bɔ germany abrabɔ anaasɛ ha yɛ germany a ɛbɛyi video sɛne ɛbɛyɛ a woba a wonyina kwan eh, nti no yɛne yɛ nua adwempa hene ɛreba abɛdi nkɔmmɔ me nua eh, na wobaa germany mhm. germany te sɛ ɛbɛ sɛ wɔhyɛ aseɛ firi W'akwantuo no, ɛɛ kwan a ɔfaa so bɛduru Germany, wofa nsuo so, wofa wiemhyɛn, ɛɛ wofa kaa, wode bicycle anaasɛ wode bone grease, wokae bone grease, ɛnyɛ yizi o, na ne nyinaa no bi wode bone grease na ɛba aburokyire anaasɛ ɛɛ wodane kyeewa a etu fa so dɛ ɔne ti na wɔ ha obi nim na bɛduru aburokyire anaasɛ wotu yɛ woyɛ bɛyifo na wotu bɛduru ha ɛkwan bɛ na afa so ebeduruu ɔman Germany mu. Atiefo, wɔahu sɛ me nuanom abusa me nsɛm, na me ankasa meahu sɛ merekasa a mekasa, but obi busa me nsɛm na ayɛ sɛ abɔ mpusa. So ate aseɛ? Nti sɛ menhunu baabi a memfa nstate, but ɛnam sɛ dwumadie no ɛyɛ adwuma a yɛkasa ɛma amanfoɔ te nti, yɛbɛhu baabi a yɛde bɛyɛ dɛ, yɛde bɛstate saa pɛpɛɛpɛ. Me nuanom, eh, yɛkyerɛkyerɛ obi biara ɔyɛ dɛ, wɔhwɛ ɛyɛ dɛ, Martin, so moate aseɛ? Yɛn nua yi, wabɔ ne ho mmɔden bebree, nti yɛn nyinaa yɛnsɔpɔɔto no. Na me nua Biscout, asɛm a wobisa me yi, ɛne sɛ, M'akwantuo mu deɛ, kwan a mefaa so startee sɛ merebaa aburokyire deɛ, me ankasa manso ho daeɛ. Manda mpo andwene ho da. Ɛna me no, daabi, sɛ mɛba aburokyire. Ɛna me no, deɛ ɛteɛ ne sɛ, sɛ goes the first paa no, wowɔ sukuu mu koraa no a, obi tumi hyɛ da, wo senior bi tumi hyɛ da ka sɛ, Manya Buroni bi a me ne no twerɛ lɛtɛ wɔ aburokyire, mpaa ne adeade. Nti ebia yɛba asamboa a, obi yɛ dɛ, yɛbɔ obi din a, Nipa no kotumi de phone kura nya girl ɛwɔ hɔ sɛ egya wei ɔnya letter firi aburukyiri o so ate ase meka ho nsɛm dɛ ɛtwerɛ Joyce mi ya kura gye bible sini ade wate ase the hope of Israel ɔbɛtwerɛ bible bɛɛ deɛ ɔdeɛ no so ate ase me ma ɛnya bi da ti one day bi ɛna mesumi kɔ tua sika ma me senior baako sɛ mpɛ sɛ me so menya letter firi aburukyiri because menya letter bi ɛmfiri aburukyiri da letter no baeɛ no na obusuani bi ɛbusuani bi ɛni ha So wate aseɛ? Me me soa mo mmienu na na yɛ dɛ wɔ ha. But ɔno no abusua mu wa. Mm, Ntina me yes abusua tenten me. Nsa abusua bɛn wo deɛ na ho nso kɔ abusua deɛ bɛn wo saa. Nti no man dan dwene ho da sɛ me ba aburukyire. Me me ndi obi wa iro kura da. A ne nipa no wa aburukyire. Dabi dabi dabi dabi. Nti me deɛ de kɔkɔ yɛ no sɛ ewiase no yɛsɛ Nyankopɔn ɔbɔ onifrani a na wabɔ ne poma. Very good.
Nti no me deɛ me wɔ hɔ a me deɛ me kɔ me school. Me de megu so a mekɔ me school. Ɛna yɛ yɛ family member baako ɛkɔɔ ɛyɛ Korea. Nti ɔkɔɔ Korea no na ɔde cars ɛyɛ dɛ ɛɛba saa. Ɛna mapa best friend paa no etu mapa fo sɛ ah na na na ɔbɛ yi wɔ wɔ ha sɛ yɛ ɔkɔ school yi ne mpanyin fi yɛ waduru so nfa no ntu kwan bi ɛnkɔ Korea hɔ. Na ɔno nso nkɔpɛ cars ne bi nyɛ dɛ ɛɛma na din na nipa no ɛbusu no wɔn gye no yɛso yɛnyɛ dɛ ma gyibi nyam no aba mo so mabusua very good so ate saa na yɛ dɛ kɔkɔ starte yɛ nti kɔ starte no saa no ɛna mapa no damfo no faa ho bɛbusa me sɛ ivan sɛ sɛ ne sɛ nam ne wapa yɛ dɛ di ho nkɔmmɔ na yɛpɛ sɛ wode tu kwan na adwene ho sɛe nam sɛ ei wọn akyiri fo asɛm pa kɔdɔ

Eh, CMTC, CMTC. Wati ase mmerɛ fi CMTC, CMTC ɛwɔ oh, opposite Taiko. Ah. Obi a ɔhwɛ mbea bɛka yɛ CMTC eh, opposite Taiko. Nti ɛwɔ no mfa sɛ mekɔɔ level one no na connection no start yɛ sɛ ɔmo yɛ de ɛyɛ. Yes, nti ɔmo yɛ process nduru baabi no na akɔ akɔyɛ sɛ ɛnkɔ sɛ deɛ mmapa yɛ dɛ ɛpɛ no no. na eh, korea no korea no nti okay. mapa yɛ sɛ ɔkɔ akɔgye ne sika ɛna nipa no a ɔyɛ process no ka kyerɛ no sɛ sisi a no sika no kasa ɔbɛgye a wɔbɛte percentage bi ayɛ dɛ afiri na nipa no frɛ me bu sam sɛ kɔnto no mpɛsɛ mekɔ na meso mpana kyɛw mpɛsɛ mekɔ to dɛ ɔnyɛ dɛ wɔmmoa me but eh, all together na mesan wɔ school no a ɛwɔ mu a mesan sua adeɛ nti asɛ akɔnto mede di me tirim Saa se yɛaka ato tirim sɛ ei, me nua, wokɔforo plane. Yɛde wo bɛ, yɛde wo ba bɛtu kwan. Wate aseɛ? Ɛba ne saa na wonsua adeɛ koraa. Mensua adeɛ, ɛnneɛ, ɛnneɛ, mɛka mo nokorɛ, na mensua adeɛ. Mm. Nti exams koraa no, yɛretwerɛ koraa no a, m'adwene nyinaa yɛ sɛ mekɔ aburokyire. Nti first one, Korea no, ɛyi no bɛtɔɔ hɔ no, medi ama mu. Visa no baa no. Visa no baa no, medi ama mu. Me me passport koraa na ɛmaae. Mm. So wate aseɛ? Mm-hmm. Because ɛka sɛ, ɛno mu ɛdeɛ a, Nnipa abrɛ na nnipa de abɛduru saa sɛ nti ɛyɛ na nnipa hwɛ nneɛma mu yie. Nti me kwan a mefaa so a metuu kwan koraa no, me passport baeɛ koraa no, menyɛ me ara me din mpo na yɛde yɛɛ passport no. Kyɛ sɛ me yɛde obi din kɔyɛɛ me passport te sɛ ebi a memede Evans yi mm. na yɛde obi din te sɛ ebi a Amankwaa mm. akɔyɛ passport na ɛno aba na meme deɛ Evans yɛde sate na ɛmae. okay mm. na but onipa koro picture ne bom anaa meme picture ne bom ah na kyɛ sɛ eh, eh, ɔmo werɛ fi wo din no wɔde din foforɔ na ɛkɔgye visa no anaasɛ daabi wokɔyɛ passport antrak yɛde meme din evans akɔyɛ passport ɛmae adile ɛfɛ de kyingye de amankwa no kɔyɛ with the same picture na amankwa no aba na evans na kabikɔ evans nipa bebree nim nti woyɛ ma ntu kwan da

Meka sunsum mu asɛm, nananom ɛnɛ ɛyi asɛm na meka yi o. Nananom deɛ ɔmo deɛ.
Ɔmo sɛ ɔmo hɔ. Ɔmo deɛ but ɛ abayifoɔ. Abayifoɔ deɛ.
Nti no wo din Evans no. A yɛde kɔ akɔgye visa anaasɛ yɛde kɔ akɔyɛ passport. Yɛde kɔyɛ passport no passport no koraa ma daabi. Amma. Daabi, daabi. Ɛnna ɛde din foforɔ.
Ɛkɔkɔyɛeɛ. Ɛkɔyɛeɛ.
Ɛnna. Wɔapagya ne bo so. Wɔapagya ne bo so. Ɛnna ɛbaeɛ. Ɛnna din foforɔ no baeɛ. Very good. Na wo deɛ Evans no deɛ. Aka. Aka ɛsuo gya. Yes. Na noma mmusa wɔn sɛ deɛ nti na pastor. Yɛbusa wɔn wɔn sɛ still na wɔn nhu adekorɔ nti a ɛno na delay. Na deɛ wɔn ne sɛ ɛɛ baako na wɔn yɛ change of name ɛno no baeɛ no. Yɛde kɔkɔ apply visa biribiara no ansa na afei de wɔn release Evans deɛ no. aba ɛbaeɛ so ate aseɛ wode wode different edin bi ɛna kɔɔye visa saa ana wowie wogye visa no wieɛ no ana evans no a wohyɛ aseɛ no wieɛ atwɛn atwɛn no ɛno baeɛ ɛno no baeɛ dɛ sɛ ɛno sɛ medrɔpeɛ no na mede saa baako no ɛde ɛtu kwan but na yɛ the same o picture ne bɔ so the same picture ne bɔ so the same last name ah, amankwana yes amankwana okay. enti no yɛka no sɛ yɛkɔ akɔgye visa no makwantuo ho ase na mebɔ no tɔfa de akyerɛ mu yes yɛkɔ akɔ akɔgye visa no yɛdɔɔso saa ta ne ba yɛka ne sɛ yɛ group of people ayɛ dɛ yɛn nyinaa yɛ pere sɛ yɛbɛtumi ayɛ nsa ka visa mhm. nti me na menim ho maakye because me na meka sɛ aburokyire ho asɛm kora ah, visa yɛ a wokan korea deɛ no ho asɛm na wokan anaa korea deɛ no deɛ sɛ meka sɛ ɛno ba ɛba wo so yɛ
menka ho koraa europe deɛ no ɛsɛ aba nti ɛno na abɛtɔ hɔ sɛ yɛnyɛ dɛ yɛn nyinaa yɛ yɛpere mhm. nti yɛn nyinaa nso a yɛkɔ sa yɛkɔgye saa visa no me nana mesua ɛwɔ mu ɛti na sɛ mo dɔs mo yɛ group yɛ group
na sɛ asɛ ebi a eh, football mo kɔ bɔ football ebi a mo yɛ fans na mo kɔ mhm. support so ate aseɛ saa mhm. pɛpɛ nti no yɛkɔ yɛkɔ akɔpere no na yɛkyikyɛm ebi a nnɛ nipa ten na ɛbɛkɔ embassy wɔ akɔyɛ interview nti yɛyɛ a yɛwɔ nyina me ne nipa na mesua ɛna na aduru sɛ sɛ mekɔkɔtwerɛ exams nti biribi baa me tirim sɛ ana na mekora mentwa interview yi mmɔ na me nkɔ nkɔtwerɛ ma exams no because ebi atena me kɔn na sɛ mantumi ampaase interview yi a exams no kɔwe exams nso so abɔ me a na me kɔɛ na sɛ me bae tu tura wo so angɔ wate aseɛ baabi abɔ so wate aseɛ agwagɔ yɛ sɛ nsuo fa wo ɛhoma

Mɛsɔre de to obi anim wɔ hɔ sɛ nnipa no ntu me fo sɛ ma menkɔ back sɛ merekɔtwerɛ exams no because wɔnhwɛ a na karma paa abɔ no na akɔyɛ kwa. Nti da no a interview no aduru no, ɔsrɛ me ntwɛn aka bɛyɛ three days na menkɔ. Nti mede kɔ adwendwen nam sɛ okay, wo deɛ menkɔ try interview no nyɛ dɛ na yɛhu nea ɛbɛyɛ. Nyame so nkyɛ adeɛ, yɛrekɔ no na yɛyɛ nnipa six for saa da no. Yɛrekɔ na menkɔ ne nnipa a mesua ɛwɔ yɛkɔ yɛkɔ interview na yɛyɛ tu kwan so nyinaa me na na mesua. Saa tam no nti ɛkɔɔyɛ no me question sɛ nipa no busaa me yɛ tuu pɛ saa ta na makɔ South Africa aba mm. nti na me passport na South Africa ɛyi eh, yɛ ebom ebom so ate aseɛ mm. nti ɛkɔɔyɛ no nipa no busaa me sɛ ɛdeɛ eh, na mekɔ akɔyɛ ɛwɔ eh, saa bɔɔl no mkɔbɔ no asan meka kyerɛ nipa no sɛ ɛm birthday na mapa de matu kwan na ɔde makɔ South Africa aba to ɔnhwɛ to hwɛ mu na ebom ampa mekɔ yɛ stampo meba so yɛ stampo yɛ. ɛneyɛ smart sɛ adwoa smart so wate aseɛ saa mm. but mankɔ south africa biaa mm. ha nti no ɔnhwɛ sɛ ade ne ɛda ade ne bom no nti ɔhwɛ nso ne bom ampa nti ɛmbɛ deɛ na mpa de mekɔtɔɔ mm. nti me mekora me school kora exams kora yɛ de ɛwɔ hɔ a ɛsɛ mbɛyɛ nti mpɛ sɛ wei no ka bom ma me a mekɔ no quick na mesan ba na metumi kɔkɔ yɛ exams na ɔso okay young lady bi na interview me m'ani bɛ three minutes kora wɔ na mepie mepie na ɔma mpanyinfoɔ na ɔmka nipa five na ɔmo kyɛ wɔ mu nti megyina abɔnten hɔ twɛn wɔn nti wɔn baeɛ na wɔn sɛ ah gya wo deɛ wo deɛ ɛkɔ ntɛm deɛ wo deɛ forget wɔn fa ma wo kora sɛ ɔsɛ wusua obi yɛ kɔhyɛ gyama no nasefoɔ deɛ wusua nti wɔn na meyam hyɛm na mefrɛ mapa sɛ da sɛ ne sɛ ne sɛ ne sɛ ne kɔɛ na nipa nam na wɔn kɔɛ no sɛ na wɔn ka kyerɛ me mapa so yɛ ata wɔn mmom na ɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ mfa ma yɛn fa ma me asɛm hɔ nti wɔn deɛ wɔn nsa bɛka because wɔn kyɛ wɔn deɛ busɔ more questions wɔn nyɛ prove nasefoɔ nti mefrɛ mapa mapa so yɛ obi ɔyɛ ata Asɛmpa ka kyerɛ me sɛ ma wo gyidie ngye wo nkwa. So wate aseɛ? Na me so okay meda no ase. Na nyame nkyagye nso no, yɛwie ne nyinaa na me me kɔɔ back to sunyan na me dɛ me te me computer ho a agya me tietie nnwom a nkɔm yɛ obi a mpɛ nnwom paa because of ebi adwentwen bi ne na obi ntini me tie nnwom a na saa nnwom nyina firi mu kɔ. Enti na ɛkɔbaa no sɛ mete wo one day a na me sɛ me phone na ɛbɔ mu yi. na nipa no nso no nipa no a ɔredi process no ne maston di ne boss me wa sɛ bɔ nam ah na kɔ kura mu pɔkɔ tua sika ma no ɔfrɛ me da ɛdɛ na na de ɔfrɛ me na sɛ ɛni yɛ nyan me nua metum yɛ me dɛm nim sɛ biribi asɛe kɔyɛ bi odi kan frɛ me ama me hint sɛ sɛ nti no ne apɛ kwan yɛfa so no wapa akɔ kasa because na na Felix kasɛm no mu odu ntina akɔyɛ lie tiwe na ɔfrɛ me na ɔsɛ ah Evans nam sɛ director ɔsɛ ah na asɛ ɔkasa wɔ fam nam so biribi abɔkɔ nso na me yam ɔsɛ meka kyerɛ sɛ de visa no ma wo me nua me huru fo no kɔ soro sei na me sa ɔsɛ ɔfo nam sɛ ɔsɛ sɛ ɔsɛ me nti ɔsɛ sɛ meka sɛ de visa no ma nam sɛ me aburo kyire ɔsɛ ayɛ da ma wo yɛ dɛm a nti na wobɛkɔ nti ka kyerɛ wapa me nua da ne ma anidi wadidi me anigye ase me ho ma mani agye kɔmɔ ne me nua na ɛdeɛ bɛ nti na ɛma mm-hmm. w'ani gye saa sɛ asɛ adeɛ w'ani nna so na eh, wo nsa aka so ate ase adeɛ wanso ho da yɛ da sɛ aburokyire no nyɛ sɛ bia pɛ dɛ mpɛ sɛ mɛba but na me nan dwene ho ɛna ɛbɛ mu prɛko pɛ n sɛ obi wɔ nom na n'abusuafo wɔ aburokyiri nti ɔda nua so sɛ ɛyɛ dɛ adaakye daakye bi ɔbɛkɔ bi ɔbɛkɔ bi me na m'ani na so saa m'ani na so saa da because me kan sɛ me sɔ baako bi kura n sɛ abusua no mu wa ɔbaa ɔbaa no na ɔhyɛ jogging hose bi na mo ka sɛ oh so a jogging hose wei deɛ oh kɔ a fa yɛ dɛ fa kyɛ me na gyina me sɛ aburokyiri ataadeɛ me nya bi nyɛ dɛ nhyɛ ɔkɔkora mantene nka so ate ase ɔkɔ kura mponuma nyɛ dɛ ma ante ne ka nti na me nan dwene da sɛ sɛbi ɛ ɛ aburokyerɛ ho mframa ɛmbɛn yɛ abusua no kakra no ɛde nsɛm nso mɛkɔ bi na wɔn nso wate aburokyerɛ sɛ so ate aseɛ yɛ tie sɛ ma kwan a asɛm bɛyɛ sɛ bɛɛ tie

medi yɛ ne yɛ saa de wese yɛ yɛ duro ne yɛ dɔɔso paa na bag a mede ba no na yɛ hand luggage bag baako pɛ nti medi line mu wɔ akyire ɛna mu sɛ nipa na wɔyɛ check in no ɛto ne nsa frɛ sɛ boy na ogyina hɔ no mo nfrɛ ne ma me ɛna wɔn ani tua sɛ ghana so so deɛ wodi line so na sɛ wondi mu paa yɛmfrɛ wo sɛ san obi ho yɛ dɛ bra nti mekɔɔyɛ no ɛna nipa no busaa me sɛ yɛfrɛ me sɛ na mbɔ me de nti meyam hyere me nti saa ta no nim sɛ din no a ɛkɔ sesaeɛ no ɛna wode wo dwonso aka ɛna me nua dwonso deɛ mekɔte na ɛbereeɛ ɛnya dwonso ɛkɛbɛ dwonso hwɛ me nua gyɛgyɛgyɛgyɛyɛhye me ɛhɔ de yɛfrɛ wo saa na yɛbɛhyɛ wo ah. because wonim deɛ na mewura hɔ nom me nua de wɛ a sɛ na mewurawura office sa ɛkɔn ne nasefo wɔ hɔ but me duru hɔ nom the way attention ɛwɔ hɔ no asɛ w'ani agye bi na wogyina hɔ na sɛ bi nipa yɛ nim da na waka sɛ yɛn frɛ wo mmla ɛna kɔ yɛ den nti bi kɔ duru na man ne bu sam sɛ frɛ me sɛ na mbɔ me din kyerɛ no bibia na ɔsɛ okin fa mpa asɔto ma no me de ma no no na ɔka kyerɛ me sɛ abranteɛ mehwɛ w'anim wɔ akyire hɔ no mehu sɛ woyɛ obi a wobɛdi yie daakye ɛno nti na mempɛ sɛ wobɛdile ɛwɔ hɔ no na ebi a akɔyɛ check in akɔyɛ late ama wo nti mpɛ sɛ woyɛ dɛ yɛmi di kan yɛ wo check in ma wo nti o bag na ɛwɔ yɛ nam sɛ bag no so ɔsɛ kɔfa bag no bra nam kɔfa bag asɛm nam ɛma wɔn na me ne me sɔre na ne gyina hɔ mefiri hɔ efiri egya no mede bag no baayɛ no passport no na man de bɔ mu sɛ n sɛ am sɛ wotu kwan a yɛde ɛyi ɛɛ plane no wotu nkɔforo akyire na bɛforo ne mu nti am sɛ ɔde ɔde green ɛyi sɛk bi bɔ ɔpassport no akyi ɛkyerɛ sɛ ɔbɛforo akyire na ɔde yellow soso bɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ bi ɔbɛforo ne mu Nti ɔde green bɔɔ no sɛ mɛforo akyiri na meka kyerɛ no sɛ mede mpɛ mpoma ho kɔ mepɛ sɛ mehwɛ fam na mehunu sɛ ewiem yɛ fɛ ɛna mekɔ meyɛ dɛ mekɔɔ soro hɔ nti me papa mo koraa na ɔmba bɛgya me kwan no ɛnam sɛ kɔm mo bɛhu ama mbaabae no ɛnam sɛ maayɛ no frɛ me nti me papa mbae na mayɛ check in kɔ soro na mekɔ dedaada nti de wangye wo hwee wanye me hwee wanye me hwee nti ɛyɛ me yɛ sɛ maayɛ no maanya no number saa tam nti wokɔ tenaa

mekɔ tena yɛ yɛ me hu pere nam sɛ ha adeɛ na adeɛ na kakra kasa yi
adeɛ na nam yɛ ma na yɛ kete eyi ade no so me nua ne yɛ foro eyi no steps no ne yɛ sɛ ghana so saa tam no ɛne na am sɛ wowura mu a wowuru saa tam no saa tam no na yɛ steps a woforo ɛti ade no wa me nua ɛnansa saa tam sɛ klm ne yɛ de ba yɛ kɔ sii Dabi brazos ekokosi wɔ Belgium na me nua me foro adeɛ na na me se ha ewurade adeɛ so na me wura mu na me se na ade ne so na me ka sɛ de wei si tete mu so bae paa o na wotumi sɛ seat no ha yɛ bɛyɛ four mfimfini yɛ two aha so yɛ bɛyɛ four na wowura mu na wokɔ ha na wokɔ ha toilet no biribiara wɔ mu nti de mbusam sɛ ah na toilet wei no wotwa ɔto a wɔn flash gu fam anaasɛ wɔn so gu baabi wokɔ view ne nyinaa ah na ka woka asɛm agyi mi obi a mewura mi mu saa dara nti wei na ah wei na mede sɛ meka me nɔkorɛ mu wei na ɛka no sɛ